Nu hmeltha tak Jessica Kiliani chu a pasal nen inneihzui a rem tak miau lo avangin hreh tak chungin a pasal leh fanu a hmangaih em em chu chhuahsan a tul ta si a. A rilru na ngei mai. A rilruna belhchha turin court lah chuan a fanu chu pa bulah awm turin thutlukna an siam leh ta bawk si. Jessica-i chuan mittui nen Hawaii chu chhuah sianin an khua Hermiston, Oregon chu pan leh ta hnak hnak a. A pasal nen a inthen kha chu a la paidam thei a. A fanu enkawl thei lo tur mawlh chu paidam har a tih ber zawk chu ni. Engpawh nise an khaw lamah haw a, bul tan that a, a thei ang ang a sum khawl a. A fanu kum riat mi lek chu lak let leh thei dan ngaihtuah chu thil tum hmasa ber a ni ta. Fan ei tawhte chuan Jessica-i rilru hi kan hriatthiam pui hle in a rinawm. Rilru na taka an khua thlen hnuin Jessica-i chuan hna thawh tur zawngin a bei fat fat a. A tawpah a hna hmuh hmasak ber, bartender hna chu thawk ve tan ta a. Thian ngaina tak leh rual pawl thiam tak a lo nih bawk avangin Jessica-i vang hian a thawhna bar-ah hian lenglut an tam sawt emaw tih mai tur pawh ni awm e. Kan pi leh pu ten nula fel ti an sawi ang deuh khan a tua te pawh lo kawm hlim thiam a, a ngaihzawng ber pawh hriat thei lo. Jessica-i hi nu hmel tha tak, tunah chuan nu thlawi ni tawh zawk ang chu a lo ni bawk a, an bar a leng lut thin mipa tam tak pawhin a rilru hneh tumin an kawm fo thin a, mahse han hneh sak thei tak tak erawh an la awm lo thung. Nikhua a lo rei leh deuh a, Jessica-i thawhna bar a leng lut ve fo thin, mipa pakhat chu Jessica-i pawhin a be tha fal ta deuh ni ngei tur a ni. Amah Jessica hi pawh a hlim phat sawt ni te pawhin a lang. A thian leh thawh pui te bulah pawh han kawmfal bik a neih thu te hlim taka hrilhin, a hming chu Steve-a nih thu leh Police Officer a nih thu te a hrilh mial mial thuin a. Mahse, hei bak chuan chanchin thui tak erawh tumah a hrilh duh lem lo thung. Ni liam a, Jessica i pawhin rim takin hna thawk ve zel a, an pu te mit pawh tlung thin hle a, an pu te pawhin an duhsak ang reng hle mai. Hna tha tak ka hmu a, ngaihzawng thar a nei ta bawk a, Jessica i pawhin an khua chu nuam a ti tan ta hle a. A tum ang ngei in hun rei lo te chungin a fanu chu kiang ah hruai thei dawn ni te pawhin a lang a, amah pawh hlim pha viau reng a. Mahse hetia hlim taka awm mek lai hian Jessica-i chuan hnathawkna hmun aṭawina bo ta tlat mai. Jessica i boni hi October ni hnih, Sanghnih sawm kha ni a. Hemi ni hian ni dang ang bawkin Jessica i chu hun taka hnathawhna hmun a thleng a. Amah pawh hemi ni hian a hlim hle niin a thawhpui nu chuan a sawi. A thawhpui nuin a kalsan lawk hlan hian Jessica i chu chin hriat loin a bo zui ta a. A thawhpui nu pawhin a ngaihna a hre bik lo. An hawt pa ber pawh a lu a hai map map hle a. A ni pawhin Jessica-i bo ngawt dan chu mak a ti hle. An hotu pa ber leh Jessica-i thawhpui nu chuan an bar chhunga pindan hrang hrang ten en kual thuak thuak a. A tawpan office pui ber, an sum dahna room chuan han en leh a, an sum dahna bawm inhawng chuan hmu ta a. An sum dah that zawng zawng pawh a bo bang awm lovin India pawisa cheng nuai riat vel a bo tih an hmu zui ta a. An ngaihtuahna buai zual dun ta hle. Jessica-i motor lah chuan motor dah thinna hmunah la awm vung bawk si. A thawhpui nu chuan Jessica-i chu biak tumin a han phone a, a mobile lah chu lo off hmak bawk si. An rin dan hmasa berah chuan rukru tu emaw lo lutin Jessica-i an sum dan a hawn tir anga. Sum an lak chhuah hnuah Jessica-i hin rubo tel ta niin an ring phawt a, ring dik tak maw. Anmahni mai chuan hnuchhuia har tak em avangin Jessica-i thawhpui nu te chuan police an phone a, Investigator te pawh rang takin an rawn thleng nghal a. Jessica-i thawhpui te chuan ruk ruk tu emaw an rawn lut ang a. Jessica-i chuan sum dahna bawm hawn nuih tirin Jessica-i paw'n ru bo zui ve ta ni an rin thu te an lo hrilh zung zung a. Investigator te chuan an sum dahna bawm te chu uluk taka an enfiah hnuah room hrang hrang te an enfiah chhunzawm bawk a. Mahse tharum thawhna hnu hma emaw lu rukna hnu hma pakhat man hmu si lo. Investigator te chuan Jessica-i thawkpui te chu thu an zawt fiah nghal a. Jessica-i hmelah danglam nan hmuh leh hmuh loh te. Ni dang ang lo deuha thil eng emaw tak an hmuh leh hmuh loh thlengin an zawt a. Jessica-i thawkpui te chuan chuti eng engmah an hriat loh thu leh amah Jessica-i ngei pawh hlim taka awm thu an sawi si. A thawhpuite thusawi tawng ringawt hi chuan investigator te tan hmasawn a la har rih hle a. Investigator ten Jessica-i chanchin an zawh belh tak zel ah chuan a thawhpuite chuan Jessica-i chuan Hawaii-ah a fanu a kalsan a. A fanu la let leh tur hian nasa takin a bei mek tih an hrilh ta a. He thun hriat hian investigator te chuan rindan pakhat an nei zui ta a. An rin danah chuan Jessica-i hian a fanu chu a kianga lak leh tlat theih nan sum engemaw zat a mamawh si a. A tumangin a sum mamawh zat hi nei mai thei si lo ang a. Hei vang hian a thawhna hmuna an sum dah that chu mah ngeiin a ruang a. A tlan bo ta mai em ni dawn tih chu ni. He an rin dan hi a dik a nih si chuan ngatinge Jessica-i khan a motor khan hnut chhia ngawt si i a motor hmang khan a tlan chhe nal nal zawk tur a ni dawn lawm ni. Zawhna a tam thei viau dawn mai. Investigator te pawhin hei hi an ngaihdan a ni a, mahse uluk leh zual zawk an han ngaihtuah chuan Jessica-i hian thurualpui a nei a nih an ring ta zawk a. A thurualpui hi tu pawh ni ta se, tunge ni ta ang le? Investigator te chuan Jessica-i thawhpui chu thu zawt fiah leh in, Jessica-i hian ngaihzawng emaw, han thurualpui mai theih tur awm ang a nei leh nei loh ten zawt a. Jessica-i thawhpuite chuan ngaihzawng thar a neih thu sawiin, Jessica-i khan ngaihzawng thar chu nei ngei a, mahse an inkar thu kha thui tak erawh tumah min hrilh lo thung. A bialpa thar chu Steve-a nih thu leh Police Officer-a nih thu a sawi bak kha engmah thil dang min hrilh lo, an ti. Jessica-i bialpa thar chu Police Officer a nih si chuan, Jessica-i bo chungchangah hian Investigator te chuan inhnam hnawih theiin an ngai lo a, han chhui zui viau tul ah pawn dah ta lo phawt a. Tichuan amah Jessica-i zawk chu chhui chiang phawt thain an hria a. Jessica-i nunhlui chhui chiang tur chuan hmaan la rih ta zawk a. Jessica-i nunhluin han chhui tak ah chuan eng engmaw chuan han chhui chhuak thuai a. Jessica-i hian a phone te a lo disconnect sa diam a, a email hman lai pawh a lo ti tawp diam tawh bawk a. Hei vang hian Jessica-i hian tlan bo a lo tum rilru hle tih a lang ta ruak mai. Investigator te chuan rang takin airport thuneituten be nghal a. Jessica-i thlalak ten thawn nghal bawk a, an lo hmuh nih chuan hmun danga thlawh chhuah hma ngei a lo man turin an ti ta bawk a. Heti lai hian a thiante leh chhungte chuan Jessica-i hian a thawhna hmun a'n pawisa dah that chu ruk duan ring lo bur thung a. A chhungte leh a thiante hian chutiang mi nih loh thu sawi mah se, investigator te chuan mihring hi kaw tawpah kan ṭan tawh chuan tunhma kan thil tih duh hauh loh te pawh kan ti mai ṭhin tiin hre chiang hle thung a. Investigator te chuan an record hlui te highlight in Jessica-i hian tun hmain man a lo tawk tawh reng em tih te an sawi a. An rin loh takin Jessica-i hian tun hma deuh khan ruihhlo a lo khuih nasa thin hle a. Hei vang hian man hial te pawh lo tawk tawh tiin chhui chhuak thuai a. Nu fel tak anga lang, Jessica-i hian thuruk tenawm tak a lo nei reng mai. Ruihhlo vanga man hial a lo tawh tawh vang hian investigator te chuan ngaihdan thar an nei leh ta a. Jessica-i rilru ha lutuk hian ruihhlo lo khawih leng a, a ruihhlo tihna man tur hi pek mai tur a nei si lo ang a, a thawhna dawran sum dah that hi robot a mai em ni dawn tih chu ni. He ngaihdan hi Jessica-i nunhlui hria chuan thil awm tak pawh ni awm e. An han chhui thuk zel a, Jessica-i hian doctor lehkha siam chawpin rui nana'n hman thin damdawi lo lei thin tih te an chhui chhuak ta zel a, Jessica-i hian thuruk a lo ngah phian dawn niin a lang ta tlat mai. Hetiang teh nuai hi a nih tak avangin investigator te chuan Jessica-i bial pa thar ni awm tak Steve-a chu zawn chhuah a, Jessica-i chanchin zawh fiah thain an hre ve leh ta a, Steve-a zawn chhuah chu'n tum ve leh ta a. Mahsen rin ang ngawt chuan an zawng chhuak thei ta hauh lo mai. Steve-a tih hi hming common tak a lo ni si a, Police officer-ah pawh hetiang hming pu hi an lo tam mai si a, a hnam hming an hre bawk si lo a, Steve-a zawn hmuh chu thil na mai lo tak a lo ni ta zel bawk si. Hei vang hian investigator te chuan Steve-a hi mihring tak tak ni lovin, Jessica-i hian a phuah chawp vel mai mai niin an ring leh ta zawk a, ring dik tak maw? Chhui zui viau ngaihna hre lo a ni hnih ngawt an awm hnu chuan investigator te chuan thuthar an hre ta. Hmeichhe pakhat ruang chu huan enkawltu pakhat hian a huanah hmuh tur a rawn report ta nawlh mai. Investigator te pawh rang takin hmeichhe ruang an hmuhna lamah chuan an kal nghal a. He hmeichhe ruang hi Jessica-i ruang ngei a lo ni a. A ruang bulah hian sum eng emaw zat a lo awm bawk a. Jessica-i hi hnunglam atangin silai a kah a lo ni a. Hetia Jessica-i kahhlum a ni ta ngawt mai le, a bula sum eng emaw zat lo let nuai mai chu mak ang reng hle a. A thiante leh chhungte pawhin Jessica-i chunga thil thleng chuan hrethiam lo hle a. Jessica-i laizawn nu chuan, Ka laizawn nu chunga thil thleng hi a awmzia reng reng ka hre pha hauh lo mai. A na ka ti a, a chhan dik tak hi rang taka hriat ka duh a ni. Ka laizawn nu hian a nunna hlu tak chan phahna hial tur khawpin eng thil pawi nge tih le? a ti. Jessica-i ruang bula sum heti zat a lo awm avang hian Jessica-i thattu hi tu pawh ni se, sum vanga that a ni lo tih chu chiang ta phawt a. Investigator te tan hna hau tak zual sauh dawn niin a lang. Jessica-i ruang bula en fel ngai te an en fel mek lai hian Investigator te bulah chuan Police Officer pakhat a rawn lang nawlh a. Jessica-i ruang an hmuhna hmun chu an chhungkaw ram a nih thu te a rawn sawi a. Hei hian Investigator te beng a verh nghal zar mai. Hei mai hi la ni lo, he police officer hian Jessica-i chu tun hmain a lo hmu ve tawh thin thu sawiin, Jessica-i thawhna barah hian ka leng lut ve fo a, a hmel hi chu ka hria alawm. Mahse, chuti taka chianga han inkawmna hun erawh kan nei lem lo thung, a ti. Investigator te chuan Jessica-i ruang en fel pah chuan police officer lo lang ve nawlh chu thu an zawt chhun zawm pah zel a. A hming an han zawh takah chuan police officer hian a hming chu Steve Krom a nih thu sawi ta mauh mai. Hei hian investigator te beng a verh zual hle mai. A chhan pawh Jessica in a bial pathar chu Steve a nih thu leh police officer a nih thu kha thiante bulah lo sawi tawh vang a ni a. He police officer Steve hi Jessica-i Steve kha a ni thei mai ngem. Police officer mahni se investigator te chuan Steve-a chu thu zawh fiah tan an ko ve ta a. Steve-a pawh inthuawi takin investigator-te zawhna a chhang ve zel a. Steve-a chuan Jessica-i chu hnathawhna bar-ah a hmuh fo tawh thu sawiin, Jessica-i thawhna bar hi ka tlawh ve fo a, a hmel hi chu ka hria lawm. Mahse, chuti takin amah hi ka hre chiang chuang lo. Kan chhungkaw rama hetia thi an chhang ngawt hi kei pawhin mak ka ti a, pawikhawitu hi rang taka chhuisuah ngei ka duh a ni. Hnusuina kawngah puitheihna cheu ka nei anih phawt chuan ka tlan chhe lo ang, a ti. Rei tak an kawm hnuah investigator te chuan Steve-a chu pawi khawitu ni theiin an hre lo a, chhui zui ngai an ruat ta lo bawk a. Hei bakah hian Steve-a hian nupui a nei a, fa pawh pahnih lai a nei tawh avangin Jessica-i thihna chungchangah hian inhnam hnawih theiin an ring ta lo bawk a. Police officer Steve-a chu chhui zui ngai loa an hriat hnu rei lo teah medical lama mithiam ten Jessica-i ruang an en dikna atangin thu thar an rawn nei ve leh ta thung a. Jechikai taksa silai hmun han lak chhuah chuan Stephen a dirtina hmuna silai hman thuin forty caliber handgun mu ngei a lo ni ta si. Heti hi nih si chuan Jechikai kap hlumtu chu Stephen ngei a ni thei mai ngem? Zawhna lian tak a ni ta. Heti rual chiah hian engvai nge Stephen hian a hmeichhe hriatchian bang hleih loh hi a kah hlum ngawt ang tih pawh zawhna lian tak a ni zui leh ta bawk a. Investigator te chuan uluk tak leh fimkhur takin an chhui zui ta zel a. Jessica-i ruang bulah khan sum tam tak an hmu bakah a suitcase a lo awm tel bawk a. Kha suitcase-ah khan Jessica-i khan a diary a lo dah bawk a. He diary hi investigator te chuan hnuchhui nan a tangkai ringin an la ta a. Diary chu an han bih chiang chho ve tan ta a. An beiseng ngeiin Jessica-i hian a hun hman dan zawng zawng chu kim chang takin a lo ziak thlap a. A bialpa Steve-a tih nen an chanchin pawh chiang takin a lo ziak hlauh mai. Jessica-i khan a bialpa thar chanchin kha kim chang taka thiante leh chhungte hril lohna chhan pawh a bialpa thar kha mi pasal duh lai a lo nih vang tih a diary tang chuan an hre thei ta a. Hei bakah hian a bialpa thar chu tu dang ni lovin Steve Croma ngei a lo ni tih pawh a diary tang hian a lang chiang ta hle mai. Jessica-in a diary a ziah dan chuan Steve-a hian a hmangaih hle a. A nupui leh a fate kalsan a, Jessica-i chu nei a, chhungkaw thar din a duh ni. Jessica-in a diary a ziah dan chuan Steve-a nen an tlanbo thei nan hian Steve-a chuan sum tam tak lo la khawm turin Jessica-i chu a hrilh a. Jessica-i hian Steve-a hi lo hmangaih hman em avangin Steve-a thuaah hian a hnathawhna hmuna an sum dah that hi ru chhuak ta mai niin a lang. Tunah chuan Steve-a leh Jessica-i te inkar chu chiang takin investigator-te pawhin an hre ta a. Jessica-i thihna chungchangah hian Steve-a chuan mi rinhlelh ber a ni chho ta. Steve-a chhui chiang tura hma an lak mek lai hian medical lama mithiamten Jessica-i ruang an endikna atanga thil hmuhchhuah pakhat chu investigator-ten an hre zui ve nghal zat bawk a. He report atang hian Jessica-i kahhlum a nihna chhan dik tak chu a lang chiang chho tan dawn ta e. Medical report atanga lan dan chuan Jessica-i khan nau a lo pai mek a, a nau pai mek lah Steve fa fa ngei a nih hmel ta bawk a. Hei hi medical report atanga an thil hmuh chu a nih chuan investigator te chuan rindan pakhat an nei zui ve nghal bawk a. Kan sawi tak ang khan Steve-a hi nupui fanau nei lai a ni a, engti kawng mahin Jessica-i vang khan a nupui fanau te hi tlan bo san dawn lo a. Jessica-i khan awmchen nan a lo bum kual vel mai mai niin an ngai a. Hetia nawmchem nana hman tak fauhah chuan Jessica-i chu lo rai ta si ang a. Hei hian nupuiin a hriat vaih chuan an nupa inkar nasa takin a nghawng dawn tih a hria ang a. Hei vang hian Steve-a hian Jessica-i kha bumin tlan bopuia a sawm ang a, hmun fianrial takah kalpuiin a kap hlum ta mai niin a lang. Investigator te chuan Steve-a chu thu zawhfia leh an han tum a, mahse Steve-a chu hmuh tur reng reng a awm ta tlat lo mai. Misual chu um loin an tlan chhe thin an tiang deuh khan Steve-a hi ni thei mai ngem. Investigator-ten an zim tawh zel tih a hria nga. Investigator-te chet lak hmain hmun dangah lo tlan bo ta mai ang ta hle mai. Investigator-te chuan hmun hrang hrang an thawkpui te chu be kualin Steve-a chanchin leh thlalak ten thawn darh a. An hmuh chu an lo man a, an hnena rang thei ang bera thawn kir turin an hriat tir ta a. Khawi hmunah pawh tlan bo mah se Steve-a hi man ngei an tum ruh hle. Mahse an tum ang ngawtin Steve-a awmna chuan hre thei ta hauh lo thung. Steve-a man tuma ruahmanna hrang hrang an siam lai hian an beisei loh deuhin Steve-a nupui chuan investigator te rawn bia a. Steve-a lehkha hnutchhiah ni awm taka neih thu rawn sawi a. Investigator te chuan Steve-a te in chu pan nghalin chu lehkha chuan han en fih a. He lehkhah hian Steve-a chuan Jessica-i kap hlumtu nih thu te, A thiltih chu pawi a tih thute ziakin hmun hla takah a tlanbo thute a lo ziak kur nguai a. Mahse khawi hmunah tak nge a tlanbo tih erawh a nupui pawhin a hre bik si lo. Investigator te chuan Steve-a laptop hman thin chu a nupui hnen atanga lahin an enfiah ta a. Laptop an enfiah atang hian Steve-a hi police officer mah ni se, thuruk tenawm tak tak a lo nei tih an hmuhchhuah bel ve leh ta bawk a. Steve-a hian online dating site hmangin hmeichhe mutpui tur a lo zawng kual nasa thin hle a. Tam tak a lo mutpui tawh tih hriat a ni bawk a. Hei mai hi la ni lo, hmeichhe hrang hranga mutpui bakah a mipa puite thlengin a lo mutpui thin tih laptop atang hian an sawi chhuak ta tlat mai. Investigator te chuan Steve-a chu rang thei ang ber a man a ngai tih hria in a man dan tur an ngaihtuah leh ta a. A tawpah ruahman la tha zet mai ngaihtuah chhuakin online dating site pakhat Stephen a lo tlawh fo thin chu remchang an hmang dawn ta. He site ah hian investigator te chu hmeichhe lemah changin mipa hrang hrang an be kual chho ta a. Steve a biak fuh ngei an inbeisei a ni. Vahneih thlak takin zankhat chuan mi duh ber Steve-a chuan a rawn be fuh ta hlauh mai. Tun hma lama he site-a tawngkam hman thin ang ngei chu rawn hmang ta a. Hetah hian investigator te chuan Steve-a nge a ni tih an hre thei ta nghal a. Thu dang teh vak sawi kual lovin investigator te chuan Steve-a chu rang taka an khaw lama rawn haw a, police kuta inpe turin an ti a. An hrilh anga inpek vat loh chuan a tana la pawi thui dan tur te hrilhin khawi hmuna pawh awm se, engtik ni emaw chuan an la man chhuah dawn tho tho avangin tuna inpek mai hi a tana that ber thu te an hrilh tel ta bawk a. Tichuan a tawpah chuan Steve-a pawhin an thusawi chu pawmin an khawlama rawn haw tur thu hril ve ta a. Ni tama liam hmain Steve-a pawh an khawlama police kutah chuan a inpe ve ta nge nge a. Investigator te chuan Jessica-ika a hlum chungchang chuan zawt feh ta ngei a. Mahse Steve-a hian pawikhawitu ni loh thu a sawi nasa hle thung. Darkar tam tak an dawp pawhin Steve-a chu a la inpuang duh chuang lo a. Mahse chet vel dan zawng zawng thlirin Steve-a bak rin tur dang an awm chuang si lo. Hei vang hian investigator te point dawp chhuah ngei tumin theih tawp an chhuah a. A tawpa tawpah chuan Steve-a chu Jessica-i thattu ngei a ni tih an hre thei ta. Steve-a chu thualtha thubawi siamsak a ni a, court-ah thubawi ngaihtuah a ni a, thiam loh chantira ni ta ngei bawk a, dam chhunga lungina hreawm taka tang turin a chungthun rel sak ta a ni.